a ni wula bilichini nima yi kuni la kpanzuɣu sima wulana Dagbamb ni yɛra ŋɔ ŋun mali alaafee bɔri tim lara naɣila ŋun bɛra achiika! Ŋun bɛ la puuni a mini o ŋɔ daa san ʒi yi ni tooi nya yi ki nya ka zuŋɔ daba ayi ka n kuli kpɛri na ni ninkpari sabila ŋɔ maa nimbɛra n niŋ ma a yi nya yi ni niŋ dini ka o niŋ a nyaɣisim. to din su ni zaŋ lala ninkpari sabinli maa kpari maa a ti nyɛ ma laa ka di niŋ a lahaʒiba n mii ni duna ŋɔ maa ŋuna yɛltɔɣa gbaliŋ nyɛ a yiŋ bɛ wula zuŋɔ zuŋɔ nyɛla a laɣaba naawuni chaŋ ti gbihiri ka di viɛla di shee nyɛla jɛnɔri din dahin yinga n shee n bala ka n kana ni n ti ti n fulowɛs zaasa pini shɛli din timsa ti doo n yɛrila saha shɛli kam zaa yiŋ biɛla puuni a mini o ŋubiraasan ʒi bi lahi ʒi nyɛ duu gbiɣu ka ti lahi nyɛ o kpali aayi yin kuli kuri saha n yuuni n viidiyo saha shɛli kam zaa sa ka nyɛ ban dolima feesbuk n shɛyira ka kɔmɛtira ka laikira ka nyɛ ban dolima yuutub yi ni nyɛ ban shɛyira yi ni nyɛ ban laikiri yaha n paɣiya pam ka di mali bukaatanim gba zaa niŋ afaani din timsi zaŋ ti ya Naawuni ni chaŋ ti yɛn kpe yuun pali shɛli puuni maa yi bi tin yɛli n niŋya bɛm ka viɛnyɛla mi n-nyɛ li a yi bɔri ni a nya viidiyo maa di bahigu Bee a bɔri ni a nyili m bahi a maŋa viɛnyɛla? Nyin kpa ŋmaai maŋa ka a kpe ti YouTube channel maa puuni. A yi kuli kpe nyin search ma bɔhiri n-nyɛ baŋda. Bee nyin kuli search ma m ba wulana, a ni nya ka bɛ zaŋ n video zaŋ paana ka a zaŋ a nuu toli m ba pira. Yaa deedee kana nyin niŋmi aadalichi. A gba nyin pahimi kalinli maa puuni subscribe ma ka like ka share yi din kuli yɛn che ka di paai ban gba zaa na bi niŋ wula ban gba na bi nya. Saha shɛlikam ti neerila yɛla ka lahi kana ti tiri salo maa pini. dizuɣu kpaŋ ya yimaŋa a yi yaa kana ti nyɛli tiktok zaa ŋa zom Naawuni di kpuɣi namba man malila m ba wula namba chɛɣu n kool o bahi deeli zom Naawuni chem yutub bee chem facebook n gba ti bɔri shee n gba yuli di anfaani din beni amaa ka viɛnyɛliŋga n nyɛli ni ti ku saha n chaŋ ti bɔhim li ka kana n ti zaŋ ti niŋ data n poosi li zaŋ ti a ni a nya ka a naan bi nyɛli ka lahi kana ti bɔhiti di same laa bɔhisi maa ti ni ni di wahala shɛli ni ti data maa di ka bukaata di saha ka viɛnyɛliŋga n bala maa kpaŋmaŋ maa miri ka a bɛ yuŋ ŋo viidiyo maa niŋla leet n mila nina maa yɛn bahi maŋ ka n tooi ŋmaali to ka nina maa mii na ti ku gbubi ma dini n tahali ka n ti ŋmaari lala viidiyo ŋo maa yuŋ ŋo maa kpaŋmaŋ maŋa miri ka a bihi yuŋ ŋo a gba kuli mumi a yaata tariga nyɛm liɣiri bili zaŋ niŋ a foon ni a yaa ni kuli nyaŋ shɛm a ni nyaŋ miliyon pia ni tooi zaŋ niŋ ka miliyon dibanu ka dibanahi ka dibayi ka zaɣ yini ka fifiti siri a ni ku yɛn nyaŋ shɛm zaŋ kpɛhi a foon ni miri ka a gbihi di yi ti chɛ kamani minti pia laasabu Ni 2026 maa di dii yuun palli maa puuni ka ti yɛn kpe maa, m ba pirila Latin mansibisi ni a lo nia, a mi biɛhigu din paagi a 2025 maa n kari bini ŋɔ a nyaɣisim, ka a bi lan bɔri ni lala biɛhigu paagi a, to yɛli n di yɛtɔɣa. Kul suhi ma binyɛri shɛŋa din nyɛ yɛli biɛɣu a biɛhigu puuni zaŋ hali ka dabisi maa ka ti kpe, ka a pa kpuɣi foon n pa pili saanibu ninvuɣ yino ka a yɛn saani li ti niriba ayi niriba ata niriba anahi ninvuɣ pia di nyɛla nyini disishin n-nyɛ li di mi ka ka di ŋmaai ti a n ŋun simsi ni a saani ti ba di nyɛla nyini ni nyaŋ shɛm ka yɛli kpiɔŋ lan naa Duuma ni ti ni kpe yuun pali shɛli puuni ŋɔ Naawuni chaɣ ba daliri kana ti paai ka di pala wahala ka a yɛn di pɔi ka ni a nya li Naawuni chaŋ tuuni kam zaaha a ni yɛn kpe shɛli puuni, ka di nyɔri, ka din galisi gari di wahala. Kaman a ni mali ninvuɣ so sara ŋɔ, o bi mi di yɛla, ka o ku domi gbihira, ka biɛɣu ni ka o nya ka di be o foon puuni. Ka wahala shɛli ka o di ka nya li. Naawuni chɛ ka n gba zaa daliri kpe n nuuni, ka di palan yɛn dila wahala ka naa nya li. M ba pira ka a nya 2026 ŋɔ, hali ka ti Naawuni zaŋ mi na zaa nyɛvili nti paai 2027, a gbini bee n-vi? a yi ti di vi, di ŋuna nyini n-kul chaŋ ti kpe a yɛla ni dihi a maŋ vi, amaa ka vi n-di a. A yi ti di vi, nyini n-di li, ka vi n-di a. Kpaŋmaŋmaŋ ka a niŋ li. Din tooi niŋ ka so bi daŋ viidiyo ŋɔ n-nyɛbu, ka ti yɛn nya li ka biɛɣ sa pun neei. To biɛɣ sana ku neei, silimiin goli maa dahi yi gama n na bala, a ni yɛn tooi niŋ li. A gbaŋ biɛhigu puuni, paɣ mini doo ŋun lee mali a saha, nyin mi di nyɛ paɣa ni mali asahi ka o yɛn kpaŋ ma maŋa di ni nyɛ ninvuɣu bobli ka a mali nia ni a ti nyin daŋ ma paɣa tibbu bɛ ni yɛn chaŋ a ni yɛn ti shɛli puuni maa ka paɣaba zooi bi ni amaa a ni bori ni yɛla shɛm miri ka a zaŋli ti ninvuɣu so ŋun nyɛ a na mini pun laɣari so ŋmahili a pa gɔrili n bala nyin mini o na mini pun laɣarila taba baa o kulila doo yili o doo yili maa di bi mahim miri ka a zaŋli ti o o nuu ka dinni a yi too ka ni yɛ shɛli ŋɔ m-bala, a mini o biɛhigu la zuɣu ka a too, tɔro lala biɛhigu maa zuɣu ka a mi o. Tim ninvuɣ so yɛtɔɣ shɛli ni ka a be so sunsuuni, ka a mi a, zaɣili mi biɛhigu vɔr o mi. Whether paɣa n-nyɛ o bee doo n-nyɛ o, paɣa a ni tooi niŋ, doo a gba ni tooi niŋ. A yi bi tooi niŋ li yuŋ ŋɔ, ya biɛɣu yi sani, zaŋ li a hal ni yuŋ, a lahi tooi niŋ li. Tɔ amaa di yi ti niŋ ka tɔri fimiya, ka di pa niŋ, di pa niŋ daba ayi, nyin chɛ li niŋ, di lahi niŋ. Yuun palli maa daafaani ka a suhiri toori soli maa. kpaŋ ya yimaŋa m bi daa kpi niŋ vulinyaɣili Naawuni cham mi la zaa nyɛvili a ti ni ti teei li a gba tɛha puuni a gba milisi puuni zaɣila o kpaŋdi o maŋa pahi maa biɛhigu bi viɛli ti o o mini o paɣa maa di bi niɛ nini a mi mali o saawara ka saani li a kuli yɛn saani li ka biɛɣuni ka o nyari m-be o mumbu puuni ka o yɛn baŋ ni nyɛ n saani li ka kuɣi li ka a ni o ni a sa ku yɛn ni a zaŋ ti o ka o gba dali deei ta n ba pira din nyɛ shɛm bala yaandi o mii bi lahi kooi lahi nyin di lahagarigi kpaŋ yɛi maŋa n niŋmiya li n daa wii zaa ti nyɛ vuya paai 2027 ka ti nya n Duuma Naawuni ni yɛn tum binshɛɣu ti ti n yɛra yiŋ pun luhira ŋun puhiri o ba n yɛra saha shɛli kam man wula mii la ŋun gari ma ni gari so ŋuna